Now ekero au twabwate leaders meeting bono ne tiga ba two leaders meetings bono ent entano twabwate meeting na abagaka ba Gusii bonsi barenge abagaka two abagaka e e council elder barenge 200. The second time ekero twabwate omokutano again bono obu oigo obwate abanto 1000.

Okay yes kende ekero mwa discuss ne deputy governor eh deputy president igoro apart from issues ya unity ya abanto baria bare amo ne ke ko affect omogusii. Yes yes intwe okwanete intwe okwanete igoro maete eh abana ba boda boda abang'ina aba be chi chi chichiiro abanto ba taxi abange sana bamborire otari kobachangera abange sana abande bagotoma chi request abande bagotoma amaruga.

Ekero twanyubanga oyo otagire koba I think uh, 20 and after, after Mashujaa Day ekero twabanga gocha koba egatuka amang'ana aya um, um, a covid asoire Asoire. asoire so okaba rescheduled so yes that's one of the things to discuss it naende nayande bodaboda Okay. yes

Ewatu Samusi.
Samusi nigo chimwana chiarenge Mhm. enda narendo Mm. Samusi ria estory yabo ere enda ere entambe We are willing to listen. in 2015 eh, omowakiri okorokwa Edward Begi oyio nani omwana omete koronga ekaba ng'a enda enda ongera tamogera tamoibi gotumea omomura onde okorokwa Metusela Metusela

Ogende iga akonywete amaru nokobwatwa. Ekero kwabwatirwe gwatebiwa ng'a otogokora egesibo egesibo kia America nkeire buna egia Kenya aa. Egesibo kende ogotebigwa tore ng'a naende ogocha kobwatwa ogosiba omwaka omoge omogima. Lakini ase bono twakoire amatuko sarasini amatuko sarasini. Amatuko aya sarasini ng'aki okonya kore ng'aki okonya serve amatuko aya sarasini Nigo Nyasae akonya esiboko buna ekianyo kia nyomba, abakoenda egasi kawaida ande koirana, naende Sam amatuko ayio ande nabo oragende ase ekorokwa echairao, echair house, ekero okoenda egasi goaka omogaso, botuko kware kwara, kwarara oo. Iga iga togocha naende onye omobaregoagende iga,

oito Maraga, oyio otayarera actually, omonto omuya echache enda. Ere bweka omonyankristo oria ateba ng'a ekero ang'ete Nakuru konya ataraba saved, nanywete amato na komochusera. President ya America,
Donald Trump.

Tokomana nomokungu. Eyio nero corruption bago investigate. That is why nababorete ng'a ki, bono ngusii ngokora egasi buna deputy governor. Sawa sawa. Ntobwate very many allegations gusii iga aria. Amang'ana amange sana kare ororo. Abanainchi baito korwa isiko iga iga, bachire batebire ng'a ah, intwe buna toroche, ebinto ebi akobiria mwateba ng'a mwagora ntwe biro. Abana inche bachire isiko iga abatebire ng'a ekero chikoto tichikogwa egasi sangine nchire okora nchire okora gasi chikore chigokora chitarakora chitarakora. Abana batebire bagoka mbare kore We will come to that Deputy Governor. Eh, I want us to intare to exhaust eng'ana eye igoro ya allegations. The summons echiare goteba ng'a in the they are investigating

Did you say it was 30 days? Yes. Eh, so you, you could have s- eh, so falsifying near reality. nakio ekero nche nkobore nache nakio nkobore ng'aire ndang'ainere nkae nang'ainerete omanyete saa ingine abanto bakweng'aina omanyete ekero obwate endamwamu naende nche nomogwakiri manyete ng'a ng'aki riswali rikobori rikoborwa ekero obwate endamwamu okorigia gwateba bobe eh, iga iga iga atakeri kogenda ime omwaka omogi omwaka omogima na

igenga buna abaibori b'omochie. Naigwete tata? Ekero more abaibori b'omochie, eh, timineti ng'a ekero more omochie kera egento gekogenda inwe aa, saa inki na amang'ana nabo ako, nabo akoba. Tagete nkoe example, naende ere egesambe ekio nakerwete igoro ase abande bare komboria. Intwe, inche na omogabana, buna abaibori b'omochie, twariire ebonus. Ekero twarire ebonus, twachire enga twatumera omwana ng'a genda ango, Onde tata genda ogore enyama, orete aa. Onde genda ogore amabati, orete aa. Mokori egasi y'omwendo okore eke, orete aa. Toigwanaine? Bono tomanye konyora ng'a omwana oria oyomo orete enyama, otebire orosio bare komotebire ng'a yaya, chikiro chiaito tata toigwete chikiro isano, chikiro chiobe ekwo iga isato chio, isato chioka. Naki ogokora buna omoibori, totebe ng'a ngwanere omogaka, ninche inche omong'ina. Mogochioka mochie kwaboria, Inwe okwambera abana b'oborimo eki? Naki nimwateba ng'a eki chikiro chiacha ninsato chionsi tari chikiro isa, chikiro isano. Bono ekero okoboria obo, mbaete moraikare nomogabana, moraikare nomogaka, no, ona tagochia okwe, ona tagochia okwe ere. Manya tochiorete okorera abana intwe iga at a personal level, timbwati problem na gabana at all, at all, but at work level, onye omogoso atokire. First goika osoke obore naki naki bono abana bateba ng'a bono tiga tiga hakuna haja yokorumera baro titokwanda ere onye abanainchi basokire bono batebire ng'a intwe otoroche ng'a ebitanda ebi abwo togocha gosonga aa mogote ng'a mwarwe togocha gosonga aa mbigori mbigorire bono igo toikaranse tokire osoke obore ng'aki ngwetamineti toende ng'otorore ng'a ebitanda ebi mbiro igo tibiro iga twatebana gabana ngwaye in kasi hii sio urafiki.

omobisa oo epersonal adviser yao ogoakana omosara akoimokia ebinto agende mpaka EACC ebinto ebi bira to affect twe twensi tari bo rende? Gose ebinto ebi bira affect mambia na omotebi onde omanye gontebia ng'a omokano oyo tarenge awe so let us not go there.
Ntegerera bono ekio ningoteebie, ntong'ainana. Ekero okogambera egosore Serikali,

Egonde nigo ogoteba ng'a tari nabe rahisi. So that's why you are wrong. I have raised these issues. I have raised them several, severally. Naende omanyete goika ounderstandinge ebinto ekero ebinto bikogorwa, tari ongwa okogora, tari mange okogora, ntobwate officers bakogora ebinto ebi. Bono nakoe example, nakoe example ng'aki ekero more omochie mwatumire omwana aria kogora enyama.

Ekesi egaacha, bweka aye omwana oyomo, gose omonto oyomo arikire, naye rori iga iga, as in fact ofisi ya omogambi one, lakini still akore omosara bosio bosio. Eki neke ekegare gi'ense, ekegare gi'ense ase. Kera omwana oyabwatwa aborigwe ng'a ki, agateba ng'a yaya, ninche. Chibesi chiga nonye ngoakanwa otogosea nomo nomobisage nomobisa begete eki neki ndegenderere nkegenderere investigation eye negenderere negendererete okay now what is wrong in me kobori yes sing'a bono egento buna eke iga kegenderere kegendererete inki motagotumia chinse chiaino mokore eki ime mokore eki ime iga mogocha goteba ng'a nyarebe nanywete ama that's one example the second example. amang'ana a bursaries, ekore chie eyemo ikaegwe chibe chibesa, ekorere bursaries ya abana baye baegwe. Lakini omonto obe whistle blower, akaenda EACC agateba ng'a yaya, family chibesa echi nachi chiachete esukuru eye, bana aba mbaka mbaka na eyi chibesa echi echi chiaite iga na iga na iga. Na iga, na iga, na iga. Now, EACC negendererete go investigate amang'ana ayio. Now, what is wrong in saying ng'a ebinto ebi iga tiga bikorwa bwango bie biere ekiagera onye tintagete gocha korwa ofisi iga aria noche example buna eke kere Nairobi, omogabana Kidero aruete. ase obogambi, isiko iga are iga akwo iga agere amenyete koti rioka rioka rio rioka rioka rioka rioka. Inche buna David am also responsible, ontagete amang'ana abe investigated yaere, ngocha kogenda nka bwo one, omanyete tarasima mbe gavana next time, akorwa bwogo, tintaiyo kobwati buna ekero mwarenge obisi aya na aya nakorete, nakoretwe. So nyakundi, these are not mere allegations.

Ntwachoretwe tochie koiba, otoiyo tochie korega, tochie korega ase. I am ready kogenda nte ebinto binde ebi togotaka ghost workers, onye twatebigwe ng'aki twaetire gwe cabinet ng'a egesima kerosiwe asege asegete. Egesima egetoke nkerosiri lakini omonto oyio oakani oakanirwe. I will go and pin point it out.

ne legal adviser y'omogabana gasoerwa nkagenda oo. Mm. So tari neire, Mm. neirete. Mm. Na igoro onabete invited, invited. Mm. Naki nabete invited tochi kogamba ng'a abana aba baito basabie emechango, abang'ina baito basabie emechango naki tokobako naende last time ekero naye ngaiga naye Nyakundi, bono nagotebetie ng'a nchire omogabane oyo buna abaibori, atokoboka maambia tokwebori ng'a nchi abana baito bako.

estadium ya Kisii entang'ani ekero yakorosiwa, iga allegations egacha ng'a omwekontrakt yaetwe, omonto oyio yaetwe, egaketwa ebitaroseti kei kende. Another issue egacha egateba ng'a eaperture aria ase chiombe ebucha, ase chiombe chikonyanya obosongo aria, ng'a naro yaroseti,

Ayio tende ng'uma gose bono mambia David gabana ng'a nomonto kwabeire ore ase oboraai okore frustrated.
I would not call it frustrated, I would call it we are facing challenge, challenges. Omanyete obogambi is not a walk in the park. So obogambi at a very many challenges. Yakundi, nobwate omokungu. nobwate abana, aria ekero ore bwonka na abana, omanyete ng'a omwana oyo ekero bagosoka osoka gochia, omwana onde okominyoka gochia, omokungu ekero kende ogotogonyera, bono otebe ng'a ochandegete, no, otebe ng'a ore frustrated, no, igo ogoteba ng'a I am facing the normal challenges of life.
Are you telling Omogusii ng'a there are corruption cartels ase government y'okoremerwa?